א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. אין די וואכדיגע פרשה, פרשת שמות, דער אייבערשטער שיקט משה רבינו זאל גיין אויסלייזן די אידן פון מצרים. די אידן זענען פארזינקען אין מ ט שערי טומאה. עד כדי כך אז זיי קומען ארויס פון מצרים, זיי גייען פארן ים סוף, שרייעט די ים סוף פארוואס זאל איך זיך שפאלטן? הלא לי עובדי עבודה זרה והלא לי עובדי עבודה זרה איז לכאורה אז משה רבינו קומט צו די אידן וואלט ער געדארפט צוגיין און אויסמוסר'ן די אידן זאגן דעם אידן טוט תשובה אז נישט וועט פרעה ענק ווייטער האלטן פארשקלאפט ער וועט ענק ווייטער פייניגן אבער אנשטאטס דעם זעט מען וואס האט די אייבערשטער געהייסן ער זאל זאגן. כה אמר השם אלקיכם אלקי אבותיכם אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ער דערמאנט די זכות אבות ער איז ווייטער ממשיך כ'האב געזעהן וואס גייט פאר מיט ענק אין מצרים אעלה אתכם מעיני מצרים כ'וועל ענק ארויסנעמען פון די פיין פון מצרים כ'וועל ענק נעמען אל ארץ זבת חלב ודבש. משה רבינו רעדט צו די אידן, נישט מיט הפחדות, נישט מיט אפשרעקן. שפעטער איז ער געווען משכי כולכם צאן, זאגן חזל וואס טייטש משכי, משכי ידיכם עבודה זרה, דאס איז געווען ערשט שפעטער, אבער די ערשטע זאך דערמאנען די זכות אבות. זאגן איך זע דיין פיין איך זע דיין לייד עד כדי כך משה רבינו זאגט צו די אייבישטער הן לא יאמינו לי זיי וועלן מיך נישט גלייבן אז די אייבישטער האט מיר געשיקט די אייבישטער איז נישט צופרידן דערפון וואס בארעדסטו כלל ישראל די אייבישטער האט א טענה אויף אים וואס מוציא שם רע זיי זענען דאך מאמינים בני מאמינים. און משה רבינו האט עס נישט געטון ווייל ער האט געוואלט בארעדן כלל ישראל, באמת האט ער עס נאר געטון לתועלת פון די שליחות, אז דער אייבערשטער זאל אים געבן עפעס א אות און מופת, ער זאל קענען ווייזן אז דער אייבערשטער האט אים געשיקט. אבער דער אייבערשטער זאגט אים ניין ניין ניין. האסט מוציא שם רע געווען, מה זה בידך, פון דעם וואס דו האסט אין דיין האנט דארפסטו געשלאגן ווערן, די שטעקן איז געווארן א שלאנג. און פאר וואס פארצייטן איז עס די תורה? די תורה רעדט נישט קיין שלעכטס אויף קיין שום בעריה, וואס די אייבערשטן צו פארציילן אזא מין מעשה וועגן משה רבינו, נאר די תורה וויל אונז דא לערנען א הוראה ווי אזוי מען דארף צוגיין צו כלל ישראל, און דער רבי איז מוסיף אבי יש לומר ס'קען אפילו זיין אז דאס איז טאקע די סיבה פארוואס משה רבינו איז דעמאלטס. אויסגעקומען צו רעדן מיט געניס אנשי ישראל כדי אז אונז זאלן טאקע קענען לערנען די הוראה דערפון, און דאס אלץ רעדט מען די אידן פאר מתן תורה, זאגט די אייבערשטער אז אזוי רעדט מען נישט אויף כלל ישראל, אזוי איז דאס נישט די צוגאנג צו כלל ישראל, קל וחומר בענינו של קל וחומר נאך מתן תורה. דער אייבערשטער האט בוחר געווען אין די אידן אז זאל זיין א עם סגולה, די אידן זאל זיין ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובפרט אז פון זמן מתן תורה וויפיל האבן די אידן מקדש שם שמים געווען מיט מקיים זיין תורה ומצוות, אנגהויבנדיג פון זאגן שמע ישראל, וואס מיליאנע אידן האבן זיך געלאזט הרג'נען זאגנדיג אט דער פסוק, און דערנאך אנדערע מצוות, וואס איז עיקר אלע מצוות צוזאמען, וויפיל דאס איז די זכות אויף כלל ישראל, אז מען זאל נישט בארעדן כלל ישראל, וויפיל די זכותים וואס כלל ישראל האט. בפרט אז היינטיגע צייטן רעדט מען שוין פון תינוקות שנשבו וואס זענען ווי א ניסים ממש, וואס ווי דער רמב ם פסק'נט אז יעדע איד וויל טון מצוות, ער וויל אנטלויפן פון רע, ס'איז נישט מער וואס יצרו תוקפו, און אפילו אזעלכע אידן זאגט מען זענען מלא מצוות כרימון, וויאזוי דארף דער צוגאנג זיין? אויב עפעס איז די טענה כביכול א פארקערטע פון אייבערשטן. פארוואס האסטו נישט געראטעוועט די אידן? פארוואס זענען אידן אין אזא פיין, אין אזעלכע צרות? ווי גדעון האט גערעדט צום אייבערשטן, און א דאנק דעם האט דער אייבערשטער געזאגט לך בכוחך וזה והושע את ישראל, גיי ראטעווע די אידן מיט דעם כח וואס דו האסט מלמד זכות געווען אויף אידן. איי, וועט איינער טענה'ן, אבער מיר ווייסן אז דאס איז די סדר ביי אידן. און געוויס ווערן אמאל די שיטות פון מוסר. ס'איז געקומען מגידים אין שטאט, מ'האט אויסגע'מוסר'ט די אידן, מ'האט זיי אנגעשראקן פון וואס גייט זיין פאר די אלעס וואס זיי האבן געטון, און אזוי זיי פרובירט צו מחזיר בתשובה זיין. און אין נך איז פול מיט נביאים. וואס האבן גערעדט שטרענג צו כלל ישראל, איז אבער די אמת איז אז קודם כל איז ער געקומען די בעל השם טוב, בעל השם הקדוש האט אונז מגלה געווען א נייע סדר, א סדר פון מקרב זיין אידן מיט גוטס, און ווי מען זעט בפועל אז דאס איז וואס ארבעט, ובפרט ווען מען רעדט פון תינוקות שנשבו, וואס דאס די אנשרעקן וועט זיי נאר מאכן זאלן ווערן ווייטער. אבער אפילו מען וויל גיין מיט די מהלך פון אט די גדולי ישראל פון שיטת המוסר, איז דא אין דעם פארשידענע תנאים כדי צו קענען גיין אויף אזא מין מהלך. עטליכע דערפון איז, קודם כל ס'דארף זיין אהבת ישראל. שמע בני מי זה אביך, וויאזוי זאגט מען מוסר אזויווי א טאטע וואס האט ליב דעם קינד, ס'טוט אים וויי, ער רעדט מיט א צוגעטראגנקייט, נישט שטרענג, נישט ברוגז. און דערנאך, ווי אזוי זאגט מען מוסר פאר א איד? מיט ענווה, מיט שפלות. נישט איך בין העכער, איך בין בעסער, און איך זאג דיר מוסר. איך בין אויכעט אויף א נישט גוטן מצב, אמאל איז עס גראב גערעדט, טול קורה מבין עיניך וואס קומסטו מיר זאגן מוסר ווען דו האסט אויכעט? און אמאל איז עס בדקות. טאקע איך האב נישט יענע גראבע זאך וואס יענער האט אבער בדקות האב איך דער ענין. ווען מען גייט צו זאגן מוסר דארף מען האבן א געפיל אז איך דארף אויכעט ווערן בעסער און נאר אזוי קען מען זאגן מוסר. און לגבי דאס וואס מען זעט אז די נביאים, דברי נביאים זענען פול מיט מוסר, רעדט מען דאך איז פון רוח הקודש, נביאה, וואס דבר השם רעדן זיי, און מלשון אל לשוני, דער נביא האט געזאגט און מען רייט פונעם אייבערשטן, נישט עפעס רייט פון א בשר ודם, און אפילו ווען מען רעדט שוין פון דברי נביאים, דער רייט פונעם אייבערשטן, שטייט אויך אין דער די אייבערשטער האט געוואלט דווקא די וואס רעדן נישט שלעכטס אויף די אידן און חס ושלום גיין נביאים וואס האבן גערעדט שלעכטס אויף די אידן איז טאקע געקומען אן עונש און קאלטשקן אז ס'איז נישט דא היינט קיין נביא ווי אזוי דארף מען צוגיין מיט א צוגעטראגנקייט מיט דברי חיבה בדרכי נועם ובדרכי שלום נאר אזוי קען מען מקרב זיין אזוי קען מען ברענגען א איד נענטער און אזוי קען מען מקרב זיין נאך א איד און נאך א איד און נאך א איד, ביז אז מען זאל זוכה זיין טאקע בקרוב ממש צו די גאולה שלימה וואס אלע ווילן ווערן אינגאנצן נאנט. ס'איז א געוואלדיגע שיחה, ס'איז כדאי עס צו לערנען אינעווענדיג, מהחל ועד כלה. ס'איז אין ספר השיחות תשע א, חלק א'. דער חלק איז. אין עמוד צוויי הונדערט נײַן און פֿערציק ס'איז דא נאך א ערשטע חלק. זאל מיר האבן א גוטן לעכטיגן שבת, זאל מען טאקע האבן די ריכטיגע רייד צו קענען מקרב זיין אנדערע אידן. גוט שבת.